Dir gesitt hei maer grad däers no 8 Cups. Nach de Cup hat mam Donkey lech gefeiert, ech hunn eng Kéier nogefuer, mir sinn Éischte ginn a mech haten dat Bild domat fräi, wann s du als fräi geschalt hues, als Spillchen an Cup. Dëse Part maan ech drenn Missioun, ech hat elo 20 Minutte schon opgeholl, dir huet vill verpasst an ech hoffen elo dat déi Opnahm einfach geet. Mir maachen, ech hat am Fong wëlles gehat déi éischt zwee Levelen ze weisen, elo hunn ech déi scho fräi geschalt natierlech, dir gesitt Meeplatz. En huet verréiert, riicht verréiert. Déi Missioune goufen net hei fir d'lescht, oder goufen souguer fir d'eenzegt, mengen ech. Mir weisen elo iech déi éischt Missioun, duerch 5 nummeréiert Goler ze fueren. Et ass mam Mario. Voilà, mir kontrolléieren eng Kéier d'Opnam an der Zäit. Voilà, déi geet. Kréien zwar kee Start dohin. Ah, et ass e bësse verhext mat der Elgato de Moment. Ass dat wierklech, wa se méi am Gebrauch huet? Bon, ech hunn och méi Material um Computer, warscheinlech, da geet näischt. Voilà, dat hei ass d'Pipifax, maybe the games géife verschidde Leit soen. A zack, Missioun abgeschlossen. D'Opnam geet och nach ëmmer, mir kréie souguer zwee Stär, mir verbesseren eis, da gesäit och e bësse méi professionell herno aus. Mäi Gott, ass mer och Schnuppe, ech hunn et scho gesot op der aner Plaz no deenen dräi Stären. Maachen ech net méi, kucken ech net méi dono, kanns dech online einfach net méi domat bretzen an huet fir mech keng Valeur. Geet an d'Missioun 1.2, 15 Coins sammelen, let's go! Peach, weis was de kanns op denger Map! Muss de weisen du kanns och bremsen! Ding ding! Money money money! Voilà, do ass et! Missioun och abgeschlossen, ofgeschloss, och zwee Stären! Ja hunn ëmmer dat wéinst gewiss dat mer dat awer kënnen. Huet Dir et virdru gesinn? Oh mäi Gott, dat differéiert. Hei gëtt bee Platz fir 10 Itemboxen ze sammelen. Respektiv net ze sammelen, ze destroyen. Yoshi. Gagonic. Smash déi Boxen ewech, dat passt jo souguer dobäi. Ah ja, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick. Da war den Up-B, Down-B net gaangen, ne? Voilà. Jo, lo si mer dran, lo geet et. Mir sinn einfach vun der Musek do ofgelenkt gewiescht. Voilà, déi hu mer virdrun och net krut gehat. Voilà, mir hunn d'Tier krut. Ech menge souguer besser wéi virdrun. Gëtt souguer A-Platz, mee ech menge mer hat de Bee virdrun, wann ech richteg opgepasst hunn. Ah, déi gutt Missiounen hei. Dat hunn ech se deemools gar gehat, besser gesot verhaasst, wëlls hues de dräi déi dräi Stären deemools missen hunn, wëlls nach richteg competitive dobäi waars, jonk a knackeg waars. Missioun 1.4, Cheep Cheeps zerstéieren, an dat kann ee jo nëmme mam Wario maachen. Déi sprangen hin an hier, dat ass wierklech net evident. Ech brauchen och anscheinend hin an hier. Ah, Gott, oh Gott. Da mierkt der wierklech, dass net sou einfach, well déi Cheep Cheeps... Du muss stoe bleiwen dofir. Gesitt der dat? Ah, Gott. Auto fail, Bounce, Wario. Kann och Nahknäppchen benotzen, wosst dat? Ja, dat wosst ech.

Schon näicht gemaach, alles okay. Heirem 6 Nummeréiert Golo ze schëiss ze schëissen, ze vill schon am EM Fieber dat jo puer Deeg elo ass déi respektiv nei Part kënnt. Voilà, kënnt den 11. Juni eraus, hunn ech mer opgeschriwwen gehat. Dat heescht ass d'EM schon zwee Deeg am gaang, zweeten Dag vun der EM. Hei gesi mer déi Mario Kart Nintendo DS Map wou Ballonberg-Rei en Hype gewiescht ass, Mënze sammelen oder sou. Do hun se Idee gehat, se haten Innovatiounen, hoppla, den Toad hat och hei eng Innovatioun, se haten awer dat richtegt Skill, ech huet mol déi falsch Säit rëm, Missioun abgeschlossen, gëtt e Stär. Good job Toad, you got the star, et ass dach de Stär. Jo an hei fahr e rückwärts, wéi gesot deet mer leed wann ech erëm onmotivéiert kléngen, ech muss et fir d'zweet hei maachen. Ech hunn et se huet ech hunn 20 Minuten opgeholl an se huet se 8 Minuten opgeholl an se wierklech alles standbildhaftlech. Keine Ahnung wat dat do erëm war. D'Elgato wackt ronderëm, den Erik kann och e Liddchen dovunner sangen. Wackelkontakt dran, ech weess et net. De Luigi huet och hei e klenge Wackeler am A-Knäppchen, e kann net mer sech ëmdréinen. Ech hat scho probéiert eng Kéier an der Zäit, dat geet och net. Voilà, mir hunn et gepackt, Missioun abgeschlossen. 3 Stären. Ja, du däerfs, du kanns hannen no hannen net driften, du kanns guer näischt maachen. So, ech kontrolléieren der ganze Zäit op déi Opnahm geet, déi geet, dat ass gutt. So, déi siwent Missioun maache mer esou. Jo, dat war passend och de Sound vum Drecken, vum Bosskampf. Voilà, Donkey Eye mat 20 Mënze sammelen. Uuffer. Oder Wen scheiß immer. Donkey weiß was du kannst. DK. Wär mich schéi gewicht mat dem Banonnen ze sammeln an Jail sinn. Als DKLP kann ech mech dozou äusseren. Net dat gutt geman Donkey, et gëtt souguer Stär dofir. Hu mer eis awer erëm verbessert, wann se eng Kéier fir. Et huet een Zäit domat sech opzedreiwen. Hei ass nach 4 Power Slides ze maachen, dat ass och pipifax wanns de snaken konns, kanns. Deemols si ech kleng gewu hun ech mech gefrot wat ass dat do? Jo e Feelstart ass dat doten, mee wat ass dat Power Slide? An leuchte just da bis déi sëlw bis déi blo Zeeche gemaach an da war ech fäerdeg. Voilà mer si fäerdeg, hei kënnt et och schon ophalen, nee mir mussen eng ganz Ronn fueren. Dat ass bëssen esou och den Zwicky Hinweis gewiescht fir déi Tan doheie, dir kënnt déi ganz Map duerch snaken an driften. Wierklech competitive gesinn ass Mark hat däers eng vun den stäerkste gewiescht, eng vun den skillegste géif ech mol behaapten. Natierlech näischt géint N Frère Seerecht oder géint Gamecube gesot, dat war och gutt. Mark hat wéi hues de basically och jo du hues och misse gutt fueren, Mark hat 8 sou am Anfang huet näischt derzou gesot. Sou mir hunn se all gefuer. Bosslevel mam Big Bully. Deng muss dee lo vun der Plattform do joen. Dat kann just ee man, dat ass de grousse Puni deen dat mëscht. 1v1 op der Smash Map hei. So, mat mer en Trick.

So jo. So, hei hat man dann alles ofgeschloss. Der gesäit och schön lo hei déi meescht Stären. Zwar d'eescht gëtt keen Average geholl, mee et gëtt dat wat am mannsten, déi mannst Plazéierung gëtt geholl vun den Rankings. Ech weisen iech och eng Foto zum Schluss vum Part oder ech klaken se hei dran. Ech kucken wéi ech maachen am Computer wou ech déi 3 Stären um bei engem Nintendo DS Spill wat um 3DS gespillt gëtt well den Nintendo DS Schrott ass, gepackt hunn. Hei ass den zweete Level dann. Dun hei eng Kéier 10 Holzkëschten, do mat 10 Mënzen, 5 Goler, ëm ze schéisse géif ech emol maachen, 20 Mënze, Power Slides, Puckis, Puckis. Mir maachen hei mol nach d'Këschte weisen. Ech maachen, ech pécke just zwou hei eraus an da maache mer nach den Endboss, da si mer fäerdeg fir dëse Part. Voilà, war jo weis eise Kranz. Nathan is on fire. Waha, I'm gonna wreck you. Sou, zack, dir mer och. D'Vario huet kleng Driftproblemer. Voilà, dat hun mir krut. Weise mer wat mer hei maachen. Ech menge, datt mir missen de Réckgang machen. Komm, mir fale roof. Da gi mer komplett falsch gesat. Lech gënscht hir besser gerutscht. Hätt missen anescht drop falen. So, da fahren wir da ganz. Wo ass dat ëm déi lescht Map? Do am Sand ass se och net. Hei ass se och néierens. Do ass schon d'Stoppschild. Da gi mer mol hei kucken. Do ass se jo. Voilà, an zack. De Ware huet gemeeschtert. Wierklech eng grouss Vielfalt gëtt et awer och, wann et ëmmer esou Standard Coins sammele ginn. Dat ass jo an den aner Mario Karts mëttlerweil zum Standard ginn. Déi nächst Missioun nach déi heite mat de Pukis, dat ass och eng interessant. Bommen huelen an de Wacken op der glühheisse Wüste. Wann een ze vill an der Sonn ass, dann huet de Mod och keng Loscht méi. Kréien ass e One-Hit, yes, mir kréien et. Ah, dat do kréie mer net hin. Dat ass op mannst e Spill gefreet huet. Hei mal en Troll, deen mat eis wëll danzen. Ech wëll déi Këscht. Merci. Dat do war getraff. Ja, da weisen ech iech, wéi richteg gutt ech am Snipe gewiescht sinn deemools. Ah, Gott. Ja, muss dat och mal ikreier. So, geht jo ran. Das gënne ze evident dat do. Oder man kann dat online ke machen. Good Job Landy Kay. Ja. Et kann och variieren, dass hier do wirklich besser gemerk die drei Sternen nicht die kurz. Nochmal, weil zu fein Chain ass. Et sinn och wierklech just 5 Pokés, wann der richteg gesitt. Kuck mol. Ah Gott. Kënns du do an op dem Bam? Voilà. Dat do gëtt och näischt. Ech freeë mech schon op d'Fail Kommentarer ze liesen. So Fail, Fail, dëck deen Noob, dëck deen Noob Player. Na, dat do war dach getraff. Et leckt op mengem Komp op mengem Ecran. Oder sech hat duerch dat et ugeziilt, egal. So. Hallo Pucki. Adi. Am Sack. Do mat Dick krut, wieso net direkt so? Dräi Stären, voilà, de Ware kann et. Oder ech kann et vläit och weisen. Kann nach eng Kéier schlechen Dag hunn. So, déi hei nummeréierte Tore Power Slides hutt der scho gesinn. Wat dat do ass, ähm. Cyclopspupille mat 3 Panzeren zerstéieren. Super Mario 64 Memories kommen zréck. Hallo Cyclops. Wann der dem Erik säi Let's Play gekuckt hutt, dem Blackstar, da wësst der wat deen sech och do schwéier gedou huet. Sou mir ginn hei net emol direkt eng sichen, mä si klauen emol eng zweet, dat geet jo hei och. Well eng zweet fir déi nach Quantum Beats verschéissen. Boah, mir hunn genuch Zäit, hie positionéiert sech elo erëm. Voilà, dat hu mer lech gënn net Tickut. Gutt Tickut. So, mir setzen also eng Kaart. No hin, trollt lo.

an enger besserer Zäit wie virdrun Missioun abgeschlossen nach e Stärche krut. Ech soen iech Merci fir d'Kucken. Nächste Part komme dann Time Trial Geschichten, da weisen ech och wat een do alles ka maachen. Bis déi nächst Kéier, ciao.